Inti sound healer inti?
U jien għamel naħdem bis-sound imma barra jgħidu sound sound healer. Jien ma neħħi li ħadd. Serraħ rasek, ġifieri 100%. X'tagħmel eżatt imma?
L-aħjar kif nispjega Meta tkun rieqed, sawa, ġismek intalaq, il-bank account ma jeżistix, il-BMW tista' tinħaraq għax naf kif. Ommi, missieri, uħdok, il-fantazija, l-achievements kollha, int minn int kollox ispiċċa. Ija, dawk jifqu, Yet, xorta hemm il-ħajja d-dejja ġo fik, tantu hekk li jekk trid tqum tbul, taqbad u tqum tbul mingħajr m'hemm proċess ta' xejn. M'hemmx processing. Just you find yourself in the bathroom u tagħmel li għandek tagħmel. B'daw is-sounds tiġi hemm imma aware, imma konxju. Għax meta tkun qed m'intix konxju.
Aha. Allora, mbagħad f'dak l-ispazju jekk hemm emozjonijiet li li ilhom minn waħlin x'imkien ġo ġismek. Taf kif u qed jagħmlulek ħsara d-demonjala. Għax fl-axħar mill-axħar eh, eh, energy needs to move, jekk meta hemm blockage ta' enerġija, ovvjament hemm id-disease. Disease. Naf kif? Easy. Ehm, u permess ta' sound dawn l-affarijiet jimxu. Bil-vibration. Bil-vibration.
Interessanti. Ġifiri l-ewwel,
Mbatt tidħol fl-entitajiet u fl-ispirti u daw l-affarijiet u koll, taf kif ġifiri hemm dik il-naħa. Ma tantx nħobb noqgħod nenfasizza fuq dik għax in-nies sibt mal-esperjenza ndunajt li n-nies ma li semilhom dawn l-affarijiet dik osja jaħlu ma dik. U fil-verità dik miex il-healing, dik miex dik parti mill-lodda. Il-prinċipju hu li tiġi ġo spazju fejn inti żul miż-żob ta' nofs.
Get the fuck out of your own way. And things will flow.
U minn fej ġib dajk in origin?
Għax kien il-healing tijaj, ju. Għasja.
Ah, Jew għamilt 22 sena xuk tal-alla severe addiction, heroin, coke, kollox, basta, basta netlaq minn hawn, ma rridx inkun jgħu. Xi ħaġa ġofija. Naħa l-oħra ħjar.
In-naħa l-oħra reali iktar minn di, babs. Distorbju. Ekkon nara dak iż-żmien. Storbju. Illum biex qed nara storbju. Imma anyway, biex ma nagħmilx. Ehm, mbagħad kien hemm moment fejn kont qed nittaqab ma' tifel tiegħi Bobs.
Ġifieri, daqshekk kont jgħid ħażin. U ftit qabel kont diġà għamil sitt xhur clean u sitt xhur clean fejn biddilt id-diski, l-ħbieb, il-postijiet, kollox. Naf kif Ħbatt mal-esoteric, naf kif, xina qabel kont dark, għalalla, naf kif. Ehm, rajt id-dawl, biex niftehmu. Ehm, un bat rġajt il-relapsjajt, u kien hemm moment fejn konna jiena tfajla tiegħi u t-tifel għedin nieħdu. U jisu xaħat daħal daħal idejħ, eżat minn għaw, l-lum naf li għawek għanna tlet, tlet Tlet portals. Daħħal ideħ u ħariġni. U għet nara kollox, xinu jiġri.
Pal out of body experience. Out of body experience.
U kienet tant kienet overwhelming li xħin ġveri di, di kienet sekonda, eh, ma dik sekonda għalija kienet eternita. Għax hemmhekk m'hemmx ħin, m'hemmx there's no time and space in there, it's, it, it is what it is. Back in, daqshekk droppjajt kollox, ċempilt l-oazi u qed lura nerġa' nidħol men. U kien divine timing għax dak kien żmien fej kienu vera biżi detox centers u specialment l-oazi u kollha kellhom sodda available Għall-għada. U l-għada tħalt u daqshekk. Ġifieri, u kont naf minn dakinhar li mhix ħanerġa' misa.
Interessanti, sti. Ġifri anka ġol program kien jgħidulna qatt tgħid li m'intix ħaderġa tieħu, kon ngħidlu bobs li mhux jiena tnejda, Kristu. Għalija Kristu ħareġ minn ġo taf kif? Ġifri inti temmen fil-fidi ta' Kristu. Eh, Tipo. Għalija lanqas hija fidi, huwa fatt. Huwa fatt. Għax kelli l-esperjenza, ovvjament. Taf kif? Mhux bibblikalment.
Għax iktar. Għax hemm differenza. Jien għalija fidi fil-Bibja mhix fidi.
Ħadd ma jaf minn kitbu, fil-verità.
Xorta nemmen li Alla s-server, l-infinit, whatever x'taħdem għalik. By design.
By design, it speaks to us through constantly. Constantly. Jek għalek il-sound healing, jek twaqqaf l-istorbju li għaddejġa moħħok. Sawa? U l-identifikazzjoniet li għanna ma dak l-ossja storbju. Tinduna li l-ħin kollu, il-ħin kollu, hemm communication system għaddejja.